Mbuya mono sana abagusi mwensibia ase more moturigeretie gose motosunchete. Ngerekio tosibia. Ase mototengererete korwa.
Ase mototengererete korwa. Eh. Rero tore Humphreys Hill House iga aa kiong'anyo. First of all titogera chingaki ase kobatebia ng'a aa no ekegusi keigekeire. Nao togendererete gokeigekera. Sindio?
Ee, erinde toinyore abanto baito chingako chiaito, Ehe. oboroso bwaito. Ehe. Ne chinyigekero chia mwanyagetinge. Ndio.
Bono rero nimbate amaswali makaa ndete neborimo gaka. Amabori. Amabori.
Amabori make iga ati ndete neborimo ga kobina nyambare ekero tomanye naki naki ekegusii eke gekare. Kwanza kabisa omogaka tiga nte mbuya mono sana osubere chingaki chiago botambe kere nkoganetie ogocha ase echaneli. Buya mono. Ekero twabwate naye conversation naki enkwana riria last Eh. time, eh, chingaki chiria chinde. Eh, Abanto mbanyarete gwancha enkwaneri sana ase eng'encho ebinto gwakwanerete iga aria. Buya mono. Ekegusii kiane onchinya koba kere ekiya. Ngotema ore. Bono rero, Ehe. amang'ana naro ya vijana bantomete ngocha nkoborie ase ore kwanza. Mhm. Ntobwate oborogi, omonyamesira, na omoragoria. Mhm. Etafauti y'abanto abwo nerende.

Ekero tobwate association na nature yaani ntwamenyete na ebinto bitoetanaine Igo. buna chindoche buna emete eh, buna bu- bu- bu- buna emete buna ching'iti etugo mpaka echioro sana naki okonyora na tobwetogerie Ehe. igo bono nabo e- ebirecha ebi biarenge gotebia omo- omonto oyo okorokwa omoragori Ehe. omanye ekegochandete okoragora ogoteebia,
Igo onye omonto karwarete, Ero, erwarire onye engaki onye ere entambe, igoro y'ebirecha, Ehe. oboraire oboro ase ebirecha, Eh. na goika agoteebia. ebirecha na inheritance, Ee, agokorutera ama- amagena iga, Aha. oruta chinche iga, Aha. ochirigereria, Aha. okoenora. ogoteba ng'a aye bono obokong'u bwabo Igo boruete aa, igo bore iga, bore iga, kora iga, kora iga. obe buya. Eee bono. Egento Naende ki- kogokora bo, Eh. naende kwaba buya. Igo inki agakorire egasi? kabisa. Iga abarogori mbarenge ab'engencho ase. Ase ee bono naende mbamanyire na nobare. Omanyete, ekero togokwanera obomenyi bw'abanto, intwe buna omogusii ntwamenyete n'abanto aba bonsi. Igo. Ntwabwate abanyamosira, ntwabwate abaragori, ntwabwate abarwaria, ntwabwate abariori, ee, egento totabwate n'abarogi. Oh, okay.
Naende twamenyete amo. Omanyete omorogi erieta erio riacha,

twamenyete amo, twarenge egento ekemo. Igo. Lakini ntwabwate abanto barendete egesaku Ehe. goetera buna bagosoma erioba. Erioba. Ii, Abatigari bateba. ii, base na gento gete ngokora kere ki? Gokorekana ki? Gokorekana kere. Egento ekibe kiabeire ase gete. gento gete kiabeire ki? gose embura esire yange gocha igo chinyasae chiaito chi- chingo engoro etagete tokore iga tong'wanse iga tokore iga Igo. okong'wansa okwo Aha. igo kwarenge natural

Eh, bono, bono ngese.
Aye ntoche torigie. Ntoche torigie. Eh, bono. Akogera bakamba rigie.
Mbaro.
Aya, tosabe bono omonyamesira. Mhm. Oyo bono ng'oyo bono. Emesira nero ne emete omanyete emesira nero kera egento ne Ne emete. ne emete chintetere nchiche gosimekwe ne eng'encho gete chiakora ebinto gete Igo.
chiagokorera.
Mm. Entetero eye ekero e- ekoganereiri, nabo ekoganera. Naende enche are kong'ainereria. Eh. Bono omonyamosira iga are kogosira korwa emete kwabekeirwe egokorie, onye kwagoseire omonto. Oh, okay.
Ee bono.
Bono ndetong'e eh, ase egesongo twateba ng'a the context y'omonyamesira gocha ime. Ase Egesongo. Omunyamesiri- eh, ase egesongo Ehe. eh, I mean, intete korigia environment eria oraretire omonyamesiri aino Ehe. omonto okoibeire gose okogwasere gose Ero. okorwanire Omonyamosiri okomoreta on board Aha. ekero egento gete ekeboroche kiabeire. Igo. Egento ekebe noroche na nekero okonya korwara gose ebinto biao bigosareka gose chi etugo yaye ekonya gosira ebinto buna ebio. Aha. Kwamanya kogenda ase omonyamesiri okamobori ing'ombe ekerete omosira. igo Ng'a onsiirete gochia aa, ng'a erinde akoruserie omosiro oyio, okoerera ogoteba na konyorusia omosiro oyio, eke nekobwenerete gokora, ogotoma ase omonto omwao oria oko okoriora omosira, Okay. okoriora rende okwaba buya. Igo omonto nare Lakini omong'ao. ebe na noborimo, Eh. igo omosira oria ogokoiranera aye. Oh. Ee, igo mb- nature does not lie. Ah, ah. Yaya.
Bono Inki kwa inki kwa No, ase naikire niga, rigereria tochake buya. Oche ntobwate, Eh. nimbwate omochando. Mm. Ndoche ng'a chiombe chiane chinya gokwa, Ero. abana bane banya korwara. Ero. Namanya gokagera ng'a nabo eranyarekane nomonto okogera. Ero. Abwo no- abwo nomonyamisiri agochera. Igo.
Aya, oyo bono ere ora Kera ebinto bi- bi- bi- bibe bibe gocha ase inde. Eh. Oyio monto ki? Oyio, Eh. oyio gose akobekerete omosira, Abe komosira. na omonto motaigwanaine. Ehe. Ee bono. Omonyamisiri oche orusi.
Obwate amang'ana naye.
Ehe. Ee. Omonyamosira oche orusi. Oche orusi. Ee bono. Oh, okay, okay. Ogosira. Bono Toteebe ng'a. Ekiagera omonto oo tokomomanya ogoikaneretie amabe, na bare abe oyomino, gose abe omonto o isiko, lakini nkera omo okobu, mokobuna. Okobekera Nabo omosira. oranyoe na nomomaete. Aha. Eh, lakini aye bono kwenda ase omonyamosira, Ehe. obeke omosira kokodefend Okay, okay. against the okay. bad things. Igo bono omonyamesira akobeka omosira ogodefend. Yes. Igo nomonto bw'eng'encho ase enka. Eh, bo- mbarenge ab'eng'encho sana. Bono oria ogokobekera egento gekogera, onde Misiri ache, oyio nomorogi gose inki? Mbarenge korokwa barogi ekiagera abanto babwate barogi. Tibakarokirwe. Oyio nomonto okoganetie amabe. Omonto omobe. Ee.
Eh? Ee. Omobisa. Omobisa oo. Igo nogwakanire ng'a abarogi mbabwate ki? Bagusie mbabwate barogi. Mbaroo bono aba gotagete.
Timanyeti nanya korora onde. Nenkwana, omaete toetane naye, nigo ngokobaaka. Ee, okobaaka oko nakwo okobaaka amarieta buna omoro, buna omorogi. It is just something imagined, yes, between us, ng'a nyarebe omonto oria nomobe because mwaetanire, omonto oria nomorogi, erieta ri'omorogi nao riakorete ki? Riaruete. It, in actual sense, it is an imagined thing.
Twarenge nomosani onde okobori oboreti obogavana engaki kere 2013 Kisii County aa. Ritokorwa Nairobi togaika ase getaria agorokwa ng'a ang'e ang'e ritogochia gosoka Kijauri Nyansionga aria gatiro nkare agake iga togoetania tokomanya rirumbe ndiarenge embranch yatuete enchera gete egari emo gekorwa motiyoete ekamaka omoreko omosubati ore chene. Oyio monto ki saa nane chia botuko ogotara? Oyio nkominyoka arenge ebisaisi biaye arenge. Oyio naki akorokwa Oyio ne athiliti. Athiliti ya botuko. Yes, yes. There are people who have passion for sports ekero banto batabarochi. Naende monto eta gento nkeiyo aragokorere, hakuna.

Yaani mbamanyire bo. Onye nakwe obominyo. Passion for sports at night.
Amaminyo kaye amotuko nara ria. Egento buna borogi ingo ekea monto ori mm. tagokokorera kende. Omanyete rieto borogi eh. ndibwate negative concussion eh. eh negative kwerende erasusie no monto morogi yago gokoroga mm. ogoita gose mm. okobekira ebinto gete. Aba bono mbari mbagokora igo tagogokorera kende. Bono rende

Displaced. In this displacement, ebinto biaonchoka, biaonchokanire bono, those structures, nchiyo, bakabwatera nigo bakarokwa abaro, abarogi. Tindaba riswali omoerio togokora etopic Ribori. eye. Ribori ria ribori ria omoerio. Abagusingori bare abanto. Obwo bono nabwo obochara aye norie esese. Ah, chingorisa ese.
Onye tokorisa ese, naki rende orarie omonto? Bono, ng'ai gento eki kiaruete? Eke Omwana nogo- omosinge kore e- Baraaba. noroche egento nagotebetie onye tontegereti? Ehe. Omonto mwaetanire ochakire gokobekera ebinto ebibe. Nabo agokwana igo. Bono nagoteba ng'a ori nomorogi, akoria abanto, yaani kiamanya kogosoa, mwabugana nabagusi, bagusii mbanya koria banto. Naende monto taiyo oraria monto kwansa getondo gekwete ng'ai okoria. Ebinto binde is just common sense honestly. Igo togonteba ngwa nambaro abagosoka ba ng'a batorekire, batweresa ng'a bagatindwa koira abanto Bori ebibe binde. noborimo ogochara Eh. bagotosareria community erieta. Kai! Binto ebi mbiyo ng'aki o- ng'a- ng'aki omonto ararie omonto. Ng'a There is nothing like that. Ng'a abate powers. Powers kende nkeiyo buna buna Ee, echi'ogotiiri nchiarengeo. We call them synoptic powers. Nakoeresire egento ekio bono iga. Ogotiiri nabo oko, nonya na egari eria, ekero bwa chinguru echio, nabo okonyerigereria onye, onyetenge echio onyerusie aria, onyesukie. Chinguru chiare koba ase amaiso. Igo abakori misita aya mbaro. Mbaro.
Lakini imbarenge barogi. Igo, onde onto bakoama gotosumbua. Yes.
Bono inche ngokobaaka omorogi, na tari nkoriora abanto, kogosareria erieta. Na baria bagotuoma ebisieri botuko. That is passion, that is sports. That is sports, naende akonya kogothreatenia oborimo, ng'a erinde tokora, maybe bate, mwana onyare gosomire mono.

Eh, eh, tinkomanya. Mobamaete abanto aba Muganga bakorora. ni Kiswahili. Ng'a Muganga. agwete origia ama- emete. Muganga. Eh. Abanto bakorigia emete intwe twekobaroka a- abanyamete, Abanyamete. herbalists. Ehe. Naende nk- nabo barenge abarwaria, bagokorwaria through eme- Emete. emete. Eh. N- Erieta omoganga omaete is Kiswahili. Aha. Eh. Kare. Igo abaganga na abanto abayaha. Naba Lisome erieta erio igo.

togosemania, togotebania, erinde twamanya, Igo. erinde Aya. twesike buna abagusii. Thank you.
Mbuya mono sana. Mbuya mono sana abagusii mwensi pi ase more. Abare Gusii, abare chinse chia isiko chia Gusii, chinsemo chia isiko chia Kenya iga Gusii korwa Gusii. Abare ng'umbu chia America, Australia, Canada.